Croeso nôl i chi a chroeso i'r gegin yng nghwmni Lisa. Sut wyt ti Lisa? Dw i'n iawn, diolch yn fawr.
Da iawn. Yy kebabs sydd ar y Kebabs. bwydlen heddi do? Kebabs yy... Yn rhei iachus. Ie, sgeweri, ma' ch'mo' ma' 'na yy cymen' o wanol ryseitiau i ga'l yn defnyddio yym y y fath 'ma o goginio. Yym a ma' nw'n grêt ar gyfer y barbeciw wrth gwrs, ond sdim barbeciw gyda ni, felly fydda i'n defnyddio'r ffwrn. Yym ma' nw'n iachus. Odyn, achos does dim byd gwael ynddyn nhw. Os chi'n prynu nhw yn y siop, dych chi'm yn gwybod beth sydd ynddyn nhw, felly... Na. ...mae e'n ddechreuad da i wneud nhw'ch hunan, o, tibod beth sydd ynddyn nhw. A dyna ma' pobl yn yn tueddu i feddwl am ynde? Ie. Pan ti'n meddwl am kebab, ti'n meddwl am yr... Ie, ie. Rhai sy wedi, ie.
...yr y siopa 'na. Ie. Ie.
A a hefyd rhai falle sy wedi marineiddio mewn lot o o o o raseiddiau gwahanol, a ma' hwn yn wahanol fath, so fel kofta yw hwn. Yym, fi'm yn ddefnyddio cig wn, ond ma' rhai' fi weud, amser es i i'r archfarchnad yy i ôl hwn ddo, Ges i bach o sioc i weld y pris. Pacyn 250 gram yn bum punt, dros pum punt y pacyn. Ddrud, yndi? Felly mae hwnna'n 22, weithiau sy'n ma 22 punt y cilo. Felly mae hwnna'n ddrud i gymharu, er enghraifft, gyda cig, gyda porc sydd cwarter y pris. A lot o gigedd tipyn yn rhatach, QVR yn enwedig. A chi'n gallu cael mints o, o, ym mhob cig. Chi'n gallu cael Yym turkey mince, chi'n gallu cael mince cyw iâr, y porc, felly does dim rhaid, a ma' prob- lot o bobl yn yn meddwl ma' rhaid defnyddio cig eidion... Ie. ...mince beef, ond na, amrywiwch y peth. A hefyd be' be' chi'n gallu gweld fi'n neud fan hyn nawr, dim ond tamad iddo fe ar ôl achos ma'r gweddill yn y ffwrn, yym fi 'di dod i cymysgedd o cig ôn a porc. Dyw porc, ma' porc yn mynd yn dda gyda lot o bethach. Fydden i ddim d- defnyddio falle cig eidion a cig ôn, ond ma'r cyfuniad 'ma'n gwitho'n grêt. A mae ymestyn yn dyw e, mae'n neud i'r mae'n neud i'r cig o 'na fynd bach yn bellach. Yn bendant. A a wedyn wrth gwrs ma'r pris yn gostio. Ond ti'n defnyddio llai o'r porc? Yym, g'llwch chi neud hanner a hanner, mae lan i chi. G'llwch chi neud jyst y porc 'sa chi moyn, ond fi'n credu bod y cig o yn dod â blas bach hyfryd iddo fe. Yym, os nag o's prosesydd bwyd gyda chi a chi moyn darne mân o winwnsyn, yym, fi 'di neud peth yn barod ond fi 'di defnyddio Y pillow yn unsyn, a'i gratio fe. Nawr, wnes i ddefnyddio prosesydd bwyd i wneud rhai gyda gartre ddo, a o'n i'n meddwl, dwi'm yn moyn mynd mewn â'r â'r teclyn trwm 'ma. Na. Otsiwch eich dwylo, achos... Otsiwch eich dwylo. Os... Ie. Ie.
A wedyn, wrth gwrs, beth arall gallai wneud? So o'n i'n meddwl, wel, allwn i gratio fe, a dyma ni. So ma' hwnna yn cael yr effaith o greu rhywbeth sy'n gallu cael ei gymysgu'n rhwydd iawn mewn i'r i'r i'r um, cig. Felly, miwn ar winwnsyn, lle chi ddefnyddio tyn bach yn fwy na naw, un winwnsyn mowr fi wedi dod i yn yr ysait. A wedyn, miwn at hwnna, ni'n ni ddefnyddio briwsio'n bara, llwch chi'n ei roi cartre, neu llwch chi ddefnyddio rhai sydd gyda chi yn y cwbwrd. Mae hwnna yn ymsugno yr blaseiddiau sydd yn y cig, a mae'n gallu nhw i chadw fe'n llaeth. Wedyn, falle paprika a bach o turmeric, Tipyn, mae dou llon... Fi'n timlo rwy'n nwns fan hyn nawr. Fi'n camu nôl. Tissue, tissue. Cumin fan hyn, tipyn o cumin, dwywaith cyment a phopeth arall, bach o oregano neu, neu perlysiau cymysg, rhywbeth sy gyda chi. Fi'n arfer ddefnyddio garlleg ffresh, ond does dim un wedi paratoi, felly fi ddefnyddio powdwr garlleg. A wedyn dim ond un ffordd sy i wneud hyn, a'r dilo amdani mewn... A mae'r cyfan yn dod at ei gilydd... Dim ware biti. Na, na, dim o gwbl. A wedyn yn y bowlen, tra bod fi'n neud hwn, yn y bowlen fan hyn, fi 'di cymysgu jyst ciwcymbyr, maen nhw'n syn coch, a tomato, fel rhyw fath o salad Groegaidd. Yym, llwch chi ddefnyddio, llwch chi ddodi cwpwl o oli- olife miwn ynddo fe, a wedyn falle cymysgedd o olew a finegr balsamig neu finegr gwin coch neu gwin ato fe. Nawr te, fi'n myn' i stopo fan hyn. Allet ti neud hwnna mlan llaw a cadw fe yn yr oergell? Hwn? Achos wedyn ma'r blaseidie i gyd mynd i fynd trwadd yn diwedr y salad. Y ddou o nw? O, y ddou o nw, yn bendant. Ie. A ma' hwn yn rwbeth grêt i neud gyda llaw dechre'r wthnos fel os chi'n neud pacin' bwyd y plant ne' rwbeth tebyg i 'ny lle chi wedyn ma' 'dach chi wedi neud yn barod. Siwrne ma'r cyfan wedi mynd at 'i gilydd, jyst i rolio fe miwn i gylch bach, wedyn i ddodi fe miwn i siâp selsig, A wedyn mewn i skewer a'i wasgu fe o amgylch y skewer fel 'na. A fel ti'n gweud, lle ti'n neud rhein fel hyn o flan llaw, a gwedwch bo' chi yn ca'l ffrindie draw i ga'l barbeciw, yym, fi mas o wynt ar ol ar ol neud e cymysgu 'na. Yy llwch chi dd- dynnu nw mas o'r oergell fel hyn yn barod i fyn' ar y barbeciw. Ie. Ond un o'n ffy- yy ffordd gore i fi i goginio wastod yw i fwyta mas O'n i'n gwcan miwn. Achos wedyn chi, chimod, chi, chi'n gwbod be' sy wedi cwcan a be' sy ddim. Dych chi'm yn dibynnu ar y barbeciw a'r charcoal. Does dim risg. Felly ma' hwnna yn mynd i'r ffwrn. A ma' gyda fi un fan hyn yn barod i ddod mas. Pa mor hir wedyn ti'n rhoi hwnna yn y Bydden i'n gweud tua ugen munud, ond y peth mwya pwysig yw, a fi 'di gweud hyn o'r bla'n, i ddefnyddio thermometer. O, timo be, mae rheini'n grêt! Llai na deg punt a mae'n werth y byd. Mewn i'r canol, os yw e dros 75 gradd, chi'n gwybod bod e wedi coginio. A fi 'di tr- trial rhwna Guinness, so fi'n gwybod bod e wedi neud... Ond mae'n sefio bola tost.
Na, dim o gwbl. On'd yw e?
Yn enwedig ar y barbeciw, yn bwysig iawn. Ar gymorth, ie. Yy, a wedyn fan hyn, os 'ych chi'n moyn, 'llwch chi jyst troi nhw drosto pob hyn a hyn i ga'l nhw i liwio fel 'na, fel petai nhw 'di bod ar y barbeciw. Ie. Ma'n cymro muned gyda ni ar ôl, a beth dwi moyn neud fan hyn yn gloi iawn, jyst blawd, hunan-godi, Bach o halen, bach o ddŵr i gymysgu fe tan bod e'n toes bach rhwydd fel hyn, a wedyn jyst i osod e mewn ffrympan. 'Na gyd ti isie. 'Na gyd ti isie. Dim byd arall. Dim byd. Dim ond blawd hunan godi. Blawd hunan godi. Bach o halen.
A... A dŵr.
Dŵr. A dŵr. Waw. Dod â fe at ei gilydd tan bod e'n neud yr yr toes 'ma fel hyn. Stretsio fe mas, rholio fe os y'ch chi moyn, tan bo' nw fel hyn, a wedyn i gwpla off, 'na gyd dwi myn' i neud, a fi 'di neud fel cychod bach fan hyn hefyd, mas o'r dail salad. Dw i'n jyst dorri, mae gyda chi bwbo un fyna os chi moyn blasu. Dim dim.
Cwpl o ddail, bach o'r salad, a wedyn... Mm. ...beth arall chi'n gallu neud, a fi 'di neud i chi fan 'na, fi 'di tynnu n'w oddi ar yr skewer, torri fe lan, a'i osod nhw ar ben y salad. O ma' hwnna'n neis.
Ma'n neis. Kebab 'na.
Mm. Mm.